Helo, uh, Georgia Ruth sy'n ma, ac heddi fi yn mynd i fod yn dangos i chi siwt i sgwennu'r gan sydd ynddo chi heddi. Fi'n gwybod bod yna lot o ddirgelwch ynghylch sgwennu cyneuon. Fi'n credu bod yna syniad eitha mystical um, bod caneuon yn gorfod dod o'r nefoedd bron, bod nhw'n pethau sy'n just yn cyrraedd ni mewn breuddwydion neu bod ni'n gorfod chanelu rhyw fath o um, magic er mwyn gallu sgwennu can. Ond fi yma heddi ddangos i chi bod hwnna ddim o reidrwydd yn wir o gwbl a bod chi'n lli sgwennu rhywbeth nawr, hyd yn oed os chi rioed i sgwennu can, hyd yn oed os chi ddim yn chwarae offeryn, fi'n gaddo i chi, mae yna gan ynddo chi heddi, a ni yn mynd i ffindio fe. Falle bod chi'n wyndro beth sy'n angen arnoch chi ar gyfer y broses yma. Wel, yr ateb ydy ddim lot gwbl. Beiro, Mae hwnna'n handi i sgwennu y geiriau. Os chi'n fwy technolegol na fi, mae, mae ffôn neu laptop neu beth bynnag hefyd yn dderbyniol. Ond fi'n hoffi mynd yn old school, fi'n hoffi llyfr a fi'n hoffi pen. So, rhywbeth i sgwennu gyda. Dewch eich hunain, wrth gwrs, mae hwnna'n rili really pwysig. Os chi eisiau dod ag offeryn, os, os chi'n hoff o lle chwarae ar y piano, neu mae gitar gyda chi, neu ukulele, neu unrhyw beth chi'n hoff o chwarae gyda, os chi'n gallu chwarae um, offeryn, dewch y hi, um, ond stym rhaid. A'r peth pwysig arall wrth gwrs ydy lle, y lle chi'n penderfynu um, sgwennu'r gan. Rhywle sy'n neud i chi teimlo'n eitha positif, rhywle sy'n teimlo yn braf. Felly, Yn gynta, cyn bo ni hyd yn oed yn pigo'r beiro y llyfr fyny, cyn bo ni'n neud unrhyw beth fel na, fi ishe i ni ymlacio'n llwyr, a'r ffordd gore i neud hwnna fi wedi ffindo yw trwy anadlu. Um, felly, fi'n hoff o jyst neud cwpl o ymarferion anadlu, ac os chi ddim yn meindo, beth mi chi'n neud nhw um, gyda fi nawr. So fi'n mynd i just iste'n gyfforddus, Neud yn siŵr bod yr ysgwyddau wedi ymlacio, bod popeth yn y corff yn teimlo'n eitha ystwyth ac yn relaxed. A wedyn fi'n mynd i gymryd un anadl rili really dofn, rei mewn i weilod yr ysgyfaint. Fi eisiau chi gallu teimlo'r air na reit bron yng nghefn yr ysgyfaint. A chi wedyn mynd i adael yr air na allan trwy twll eitha bach yn y ceg. Newch yn siŵr bod e gyd yn dod allan. A falle os chi eisiau gwneud sŵn bach tra bod chi'n gadael yr air allan, mae hwnna'n ffain fyd. Jyst newch be bynnag sy'n gwneud i chi deimlo'n gyfforddus. Felly dyma ni, newn ni anadlu mewn y mas. a falle byddech chi'n licio gosod nod ar gyfer y sesiwn yma, intention neu bwriad, rhywbeth ni eisiau gwneud yn ystod ein sesiwn ni'n dyngilydd. Falle cael hwyl yw'r nod. Mae hwnna wastad yn dda. Uh, neu jyst sgwennu can. Mae hwnna yn nod Rili teg fan hyn. Um, neu falle bod chi moyn bod yn ddewr. Sa'n siŵr, unrhyw beth sy'n teimlo'n iawn i chi heddi wrth i ni fynd ar y daith yma gyda'n gilydd.